Mwari mangwanani ano kuno kuZimbabwe munguva yakanakisisa yatiri kucelebrata our salvation tichirangarira basa rakabatwa nemuchinjikwa sezvinoreva thimu norugwaro rwamakandipa unobva irwo pana 1 corinthians chapter 1 verse 18 ndinoda kukuchingamidzai ndinoda kuku Nanzvai tsoka, vana vaMwari, kuti panguva ino yatichagoverana irori shoko raMwari kwenguva pfupi, tivhure nzeve dzedu dzomwoyo dzemukati-kati kuti dzigamuchire irori shoko, tigozarura nemwoyo shoko pacharo ribate ushe mukati meupenyu hwedu. Ndinotenda kuti Mweya Mutsvene vachatigovera pakafanira zvichabatsira mumwe nomumwe. Ndatenda nokundirangarira kwamaita. Zvanga zvisiri mupfungwa dzangu kuti ndingarangarirwe nokukudzwa naMwari nomutoo unoshamisa zvakadai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai panguva ino tinzwe muverengi weshoko redu achitiverengera mashoko andakatumira kwavari, mascripture akati wandei. Handisi kuzokwanisa kuteketudza ari ose, asi ndinongozviitira kuti kana ukawana nguva yokugara pasi unozonzwa dzimweni nguva uchiwana imwe new revelation saka ndinodaira kuti mwari vanotiitira zvakanaka ndapa musoro wangu weshoko wekuti zvakatangira pamuti zvikaperera pamuti tikomborerwe pamuparidzo wekutanga anova ndiye ari kuverenga shoko ramwari Amen. Tadzorera kwamuri vanotiverengera. Chiverengo chekutanga mazita enyu mfundisi ticharwa. Chiverengo chekutanga tinobva kuna Mavambo chapter 3 um, verse 6 neverse 21. Musoro yeshoko unoti kutadza kwomunhu. Vhesi 6 Zvino kuzoti mukadzi aona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uyezve kuti unodikanwa pakungwadzisa munhu, akatora michero yawo, akadya, ndokupawo murume wake kuti adyewo. Vhesi 21 soro yeshoko uri paunoti kurangwa kwomunhu namwari vhesi 21 tenzi mwari akasukira adhamu akasikira adhamu nomukadzi wake sori regai ndiverenge futi tenzi mwari akasukira adhamu nomukadzi wake nguo dzematehwe akavasimidza haleluya chiverengo chechitatu zvinobva kuna luka luke chapter 23 verse 34 musoro yeshoko unoti jesu anoroverwa pamuchinjiko verse 34 ipapo jesu akati baba vanhu ava muvaregerere henyu nokuti havazivi zvavanoita Zvino vakagovana hanzu dzake vachiita zvokushopera. Haleluya! Chiverengo chekupedzisira chinobva kuna Mark. Mark 16 verse 3 kusvika pa 4. Musoro yeshoko unoti kumuka kwaJesu Vhesi 3 Zvino vakabvunzana vari munzira vachiti, Nhai vedu, ko ndiani achandotikungurusira dombo riya pamuromo weguva? Vhesi 4 Zvino vakatarira vakaona zidombo riya rakanga riri guru guru ratokunguruswa ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano manera ano aleluya regaikuudzere rumwe rugwaro rwasarira runowanikwa irwo kuna koros chapter 2 verse 13 verse 15 ndipo ndakamunofafa pakudarika kwenyu pakusaiswa panyama yenyu wakakupai upenyu pamwe chete naye kuti akakanganwira kudarika kwose akadzima rugwaro rwakanga rwuchirwisana nezvirevo pamusoro pedu akarwubvisa irwo pakati pedu akarwurovera pamuchinjikwa. Akaparadza vabati namasimba akavabudisa pachena akavakunda mauri. mazwi andakasarudza aya ndakaasarudza ndakanangana norugwaro 1 Corinthians chapter 1 verse 18 inoyemazwi anoti shoko remuchinjikwa vupenzi kune vanoparadzwa mm-hmm. asi kunesu vanotenda Isimba rokuponeswa kwedu kuburikidza nomuna Mwari. Ndacherechedza musoro wenyaya iyi yavaKorindi ndikaona zviro kwazvo kuti zvine chokuita neraramo yomunhu kubva pamunhu wekutanga. Genesis chapter 1 verse 26. Jehovha Mwari vanoti ngatisike munhu nomufananidzo wedu. Bhaibheri rinoti akavasika murume nomukadzi vakafanana naMwari. Munhu ndokupiwa nzvimbo yokugara. Munhu waive nenguva yokusangana naMwari vachikurukurirana. Munhu wakapiwa simba naMwari pamusoro pezvinhu zvose. Munhu agara muEdeni, miti iwoyo waiona mazuva nemazuva. Asi kwakaita zuva rimwe chete pana Genesis chapter 3 panonzi nyoka yakanga iine mano kupfuura mhuka dzose ndokuenda pamukadzi ichiti, Nhai ndizvo here kuti makanzi mukadya muti uyu? Mukadzi akakorekita nyoka achifunga kuti ari kutaurirana nemunhu kwaye haana kuziva kuti ndonguva yaari kuzosangana nemuyedzo. zvikanzi aiwa takanzi zvimwe zvese tingadya zvedu kusara kwemuti uyu nyoka vanoendererana vachikurukurirana mukadzi nenyoka bhaibheri rondiudza kuti kutanga kutaurirana kwavakaita mukadzi wakatanga kuona kunakisisa kwemuti kupfuura kunaka kwawakanga wakaita pamazuva aigara achiuona nekuti already makanga matodyarwa chimwe chinhu mumwoyo wemukadzi uyu mukadzi ndopaanonzi akaona muti wakanaka akaona kuti wakanaka kudyiwa akatora muti akadya murume wake aripo akasheya akapawo murume wake murume wake akadya Jehovha Mwari hazvina kuvafadza nekuti pakusikwa kwemunhu, munhu wakasikwa ari murudzi rwaMwari. Saka kubva ipapo Mwari zvisina kuvafadza, vakabvisa munhu ndochekutanga panzvimbo yavakanga vamugadzirira. vasina papa tikaramba tika tichiverenga rugwaro urwu mwari vakaisa chituko panyoka mwari vakaisa chituko pavhu nokuda kwekuti munhu vakamuda mwari havana kuisa chituko pamunhu vane mazwi avakataura uchadya hako cheziya iwe ndichawedzera pain yekuzvara kwemunhu asi havana kuisa chituko sekutuka kwavakaita nyoka. Nekuda kwekuti Mwari rudo, vakafunga zano. Adhamu naEvhe vataura kuti tinonyara kusangana nemi, Mwari achivatsvaka. Asi zvaita sei zvauri kuti hauna kusimira? Asi wadya here? Murume unoti mukadzi wamakandipa. Mukadzi unoti nyoka. Ndosaka Mwari vakazoisa chituko vachiti nyoka zvawadai kubva zvino uchadya guruva, kubva zvino uchafamba nedumbu, kubva zvino uchavenga munhu. Ndaisa ruvengo pakati penyu. Asi munhu haana kupiwa chituko naMwari. Nekuti munhu wakadikanwa naMwari. Mwari vakagadzira debwe, debwe remhuka rakanga riri nyoro, rakazara neropa, ropa richimiririra forgiveness. Haleluya, vana vaMwari. Ndokubva vapiwa kupfekedzwa debwe nyoro raimiririra temporal forgiveness. Vanhu ndokubva vanzi, Chiendai henyu munogara pamunogara. Ndaisa kunyange neropafadzo yekuti muberekane muwande. Mukuwanda kwevanhu kwakavewo kuwanda kwezvivi. Ndinoita ndichidimura dimura. Ndokunge pazove nekufamba kwakaita vana veIsraeri. Ndopavanokumbira kuti Jehovha, isu tinodawo kunyange nemichemo. Vapiwa kunyange nemichemo iyoyo. havana kukwanisa kuichengetedza nokufamba iri mavari sezvatingaitawo isu sevana vamwari sezvatingaitawo isu semakristu pane dzimwe nguva dzatinotsaudzira pane dzimwe nguva dzatisingagadzikani zvakanaka pane dzimwe nguva dzatinopuruvhira satani zviri matiri nokuti matiri makadyarwa zvinoshamisa nanyadenga asi dzimweni nguva tinorasikirwa nazvo nokuti tinopuruvhira wakaipa sezvakaita eve achipuruvhira nyoka jesu aedzwa zviro kwazvo wanga ari mwanakomana wamwari waigona kusandura mabwe chikave chingwa asi jesu wakaramba kupuruvhira muvengi zvakanga zviri maari zvokuti waive mwanakomana wamwari saka dzimweni dzenguva kwauri mwana wamwari tinosangana nematambudziko nevatingasheya navo nevatinopuruvhira nevatinoratidza zviri mukati medu dzimwe nguva tinoratidza ari maenemies haleluya vana vamwari haleluya vana vamwari vafamba mu that temporal forgiveness muiraramo yemu old covenant ndopaunonzwa mwari zvakare vachidzokera pakurangana nevavakarangana navo vanoti jesu kristu namweya mutsvene naivo mwari pachavo Pogadzirwa inonzi New Covenant ine chokuita nomunhu wese pasi penyika ino. Nyika dzose dziri musimba reNew Covenant. Mwari vanotendera kuti mwanakomana wavo agove panyika. Ndopaunonzwa John achitaura zvakanaka unoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake mumwe chete wakaberekwa ari one kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave noupenyu husingaperi mwari wakada nyika Mwari wakarangarira chaakasika. Mwari wakarangarira mufananidzo wake. Mwari wakarangarira ukama hwakanga hwadamburwa pamunhu wekutanga. The first Adam failed. Then God gave us the second Adam. Anova ndiye Jesu Kristu. Zvino nemanheru ano mwana waMwari. Ndatarisa, ndatarisa rugwaro. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. ndikaona kuti bodosha. Matauriro aPauro ari kuisa zvinhu zvese pachena. Anoti, Aiwa, vana vaMwari, regai ndikuudzei zvakanaka. Makanga makafa imi pakudarika kwenyu. Jesu ndokubvarura rugwaro rekodhi youpenyu hwemunhu Jesu oroverwa pamuchinjikwa, wakabvarura rugwaro rwakanga rwuchirwisana nesu, rwakanga rwuchipesana nesu. Pakanga pachine division, paidaidzwa kunzi maJuda, kwaidaidzwa kunzi maGentiles, kwaidaidzwa kunzi maGiriki, ndozvakanga zviri parugwaro. But Jesu pakusacrifice kwake kuti regai mwari wangu ndinovafira ari pamuchinjikwa jesu achitanga kuenda pamuchinjikwa mwanakomana wamwari chaakatanga kuita kugadzirisa ukama hwemunhu namwari hwakanga hwarasika pamunhu wekutanga apo takaberekwa tiri muesinful nature kunyange paibatwa zvipiriso kunyange vaprisita vakanga vapiwa basa ratinoziva kuti gore negore kwaiendwa kuchechi yepajerusarema mupirisita opinda muchechi maive nemipanda mitatu aizopedzisira ari muimba yainzi hall of hollies akabata ropa regwai akabata ropa rembudzi naiye waibatawo rake gwai rekuti atange azvinatsa opinda mukati imomo ropa rosaswa vanhu vanhu vari panze vachinyengetera vanhu voona kana abuda vopembera kuti aiwa zvese zvatakatadza zvaregererwa that was the temporal time yeforgiveness yakararama muvanhu iri a temporal forgiveness mwari vakaona kuti hazvisi kudzima chitadzo munhu hapana zvazvabatsira munhu ari kuramba akamhora munhu ari kuramba asiri muukama neni jehovha mwari vanoti zvakanaka kuti mwanakomana wangu afire nyika wakada nyika akatipa jesu jesu Nemanheru ano ndiri kutaura kwauri mwana waMwari. Manheru amangwanani ano rega nditaure kwauri mwana waMwari. Jesu akabvarura rugare. Hanzi akarovererwa narwo pamuchinjikwa. Hakuna chakazosaririra. Pavakamubaira korona yemunzwa pamusoro, vakati tarwadzisa Jesu havana kuziva kuti korona yaimirira chituko chakanga chaiswa munokuti chituko chaiti achamera munzwa norukati saka pakubairwa kwake korona pamunzwa kwanga kuri kutakura minzwa norukati pakumupfira matsi wakatendera kupfirwa matsi wakatendera kuitwa murombo kuti isu tive vapfumi Shoko raMwari rotiudza kuti kunyange nemavanga ake Jesu takaporeswa kuburikidza nemavanga ake. Pakaitwa reconciliation, pakave nokuregererwa kwakazara sezvataverenga kuna Luke chapter 23 34. Jesu unoti varegererei Baba nekuti havana chavanoziva. Pakatanga paitwa reconcile, kuswededza munhu paukama hwepakutanga. kuti munhu achikwanisa kurarama semwana wamwari mudyi wenhaka pamwe chete nakristu saka mama mangwanani anhasi mangwanani anhasi mangwanani anhasi ndiri kukunanzva tsoka ndokubva tapiwa ropa he donated his blood lord jesus he adopted us kuti tikwanise kudaidzwa kunzi vana vamwari Kudai pasina ropa raMambo Jesu rairamba riri remhuka, zvingadai zvinhu zvakangodaro. Asi ipapo pakatanga kushanduka zvinhu. Ndopaunonzwa zvichinzi shoko romuchinjikwa rwaita upenzi kune vasati vagona kutenda. Kutenda basa rakabatwa nomuchinjikwa. But kana shoko rikati but kwave kusanduka kwezvimwe zvinhu. kwave kusanduka kwechimwe chinhu kwave kusanduka kuchienda pane imwe level but asi kwatiri iyesu vanotenda raasimba nokuti iro simba takaripiwa iro simba rakapfekwa nechidhindo cheauthority iro simba ndava kugona ndiri pano sezvandiri kune mumwe munhu ari kuti nhai mai we muupenyu maita dombo ndianiko uchandikungurusira dombo ndiri kuti mwana wamwari haisisiri nguva yokudemba wakatarisa dombo nokuti mauri mune simba uri mwana wamwari iwe wakapfekwa nesimba wakapfekwa nesimba simba rine authority hongu devhuru aripo anotiedza misi yose haanaroo simba rake simba harina basa nokuti harina authorization. But kwauri iwe semwana waMwari, simba riri mauri, simba riri mauri. Usazvitarisira pasi, usazvijerera. Uri mukundi nokupfuurisa, nokuti mauri mune simba. So kana ndakatarisa muchinjikwa ndinoona healing. Kana ndakatarisa muchinjikwa ndiri kuona salvation. Kana ndakatarisa muchinjikwa ndiri kuona nyasha, grace, dzisina kutarirwa nguva. Zvese zvakatarirwa nguva. But Jehovha vanoti nyasha dzinogara nokusingaperi. Kuburikidza nomuchinjikwa, takawanirwa nyasha. Kuburikidza nomuchinjikwa, takawanirwa healing. kuburikidza nomuchinjikwa kunyange nepresperity iripo kuburikidza nomuchinjikwa kuve zvauri ndiwo muchinjikwa hazvina mhosva kuti chiremba wati kudini hazvina basa kuti pane waenda kuchipatara waudzwa zvipi ndiri kumira neshoko rimwe chete ndakamira kudai ndakamira musimba simba rakazara neauthority ndiri kuti Nemuzita raJesu, kana paine anga ari kurwara, ndiri kuti waporeswa, nekuti nemavanga aJesu iwe wakaporeswa. Saka ndiri kudeclare kupora kwako. Receive kupora kwako in the name of Jesus Christ. Receive your healing just right now in Jesus almighty name. Harina boundary shoko raMwari, nokuti mukuru wezana unoti, rairai izwi muranda wangu unopora ndiri kuno kuzimbabwe chokwadi kana uchitenda iyewe wakarara panhovo iyewe une zvawakaudzwa nachiremba iyewe uri kunwa mapiritsi zuva nezuva ndiri kuti yasvika nguva yokuti uzive kuti aa nemavanga ajesu wakaporeswa so be healed today in jesus mighty name kune vamwe vari kuti handichagoni kubva mazviri kana ndave neraramo yokuti ndave munhu wanyura mazviri kani ndiri kuti nemuzita ramambo jesu iroro zita riri pamusoro pemazita ose ndiri kuti zvinogoneka kana kuti handichagoni kubva mukunwa hwawa kana kuti handichagoni kubva mukuputa fodya kana kuti handichagoni mukurarama kwese kwakasiyana siyana ndiri kuti today nemuzita rajesu ndinokupikira kuti zvinogoneka ndinokupikira kuti unoyambuka unobva mazviri kune murume une simba kune murume ane hanya nesu kune murume ane tsitsi kune murume akatimirira anoti huya kwandiri wakadaro huya sezvauri huya uri zvauri kwandiri unowana zvese kwandiri unowana kuporeswa kwandiri unowana dzikinuro kwandiri unowana kuyambuka kwandiri unobva muurombo uchienda kunopfuma nokuti ndakave murombo kuti iwe ugopfuma haleluya vana vamwari haleluya vana vamwari jesu wakabvarura rugwaro rwakanga ruchipikisana nezvi akarovererwa pamuchinjikwa pamusoro pezvirevo zvarwo kuti iwe neni tigove sezvatiri unoti varegererei baba nekuti havana chavanoziva anopedzisira jesu anotaura zvakare achiti aiwa zvapera anoti zvapera Vadikani munaShe, takararama munguva dzakapfuura, nguva dzakararama madzitateguru edu pavakanga vachitambudzwa nengozi, pavakanga vachitambudzwa nezvese zvakaipa, vasati vaziva kuti kuna Jehovha, vasati vaziva kuti kuna Mwari wenyasha. But panguva ino kunewe wakaziva Mwari, kunewe wakutenda muna Mwari, zviro kwazvo uchatambudzwa kunyange nemweya yerima hanzi iri pasi petsoka dzedu nokuti chatakapiwa isimba. Handizi ini ndinorarama, Pauro anotaura saizvozvo, asi Jesu ndivo vanorarama. Ndinokukurudzira mudikani kuti panguva yakadai chirega kuzviraramira, chirega kuramba uchirarama panyama, chiregera kupuruvhira wakaipa, ararama pamweya ugofamba pamweya ugoona pamweya ugonzwa uri pamweya awa you won't go wrong nokuti changamira vanongoda chete kusimudzirwa vanoda kurangarirwa zvavakabata muchinjikwa kana ndakautarisa wakandivigira ropa the blood of jesus rakasiyana neropa remombe rakasiyana neropa regwai regwai raigwamba ren'ombe rakasvika pakugwamba but the blood of jesus ariripo nanhasi rinongove fresh the blood of jesus rine simba kunyange nanhasi 2000 years ago zvaitika izvi but rinongove nesimba but rinongove nesimba. Jesu anoti, Tarisai muone, ndakupai simba, ndakupai simba pamusoro pezvirwere, pamusoro pemweya yakaipa. Aiwa, ngatirege kushungurudzwa, ngatishandisei simba iri, ngatirege kushungurudzwa nemweya yemadzinza ngatishandei tiri muauthority ngatiregei kukanganiswa nadevil haana simba uyu ishumba isina mazino kunongove neshumba imwe chete yerudzi rwokwaJudha yomurume unonzi Jesu, nowakaimba unodaro kuti kune zita romurume asina chivi. Murume uyu mabvi ose ngaachipfugama agopupura kuti Jesu ndizvo, nekuti kunyange akanga ari Mwari, haana kuti umwari chingabatisiswa wakazvideredza wakazviramba akaita chakatukwa kuti iwe ugove zvauri wakaitwa rombe kuti iwe ugopfuma wakaitwa pasina akakururwa nehanzu akaroverwa pamuti akafirwa namate akabviswa kushorwa kwedu akakupfeka rekete rivosokotorianda makotori yavasenda jesu kristu hakuna rimwe zita mudikani hakuna rimwe ringakudzikinura iroro benzi rinokukinura iroro benzi rinokuporesa iroro benzi rinokubvisa pauri twisa pane imwe nhano iroro benzi ndiro zita pamusoro pemazita ose Vana vaMwari tine matambudziko atinosangana nawo muupenyu. Zviro kwazvo, zviro kwazvo, Mwari vakazviziva kuti vanhu vangu ava vachasara vachitambudzika. Jesu anoti, chiregedzai ndiende varume, kana ndaenda ndinokusiyirai mweya amuchatungamirirwa naye achakudzidzisai ndiye chete achafamba nemi iye ari mandiri handisi kufamba neari munyika mandiri muna mukuru ari mandiri ane simba ari mandiri chikuriri ari mandiri ane mbiri ari mandiri anondipa chiedza Jesu chingwa choupenyu, Jesu nzira, Jesu izvokwadi, Jesu chiedza, Jesu mufudzi wakanaka. Hakuna mumwe mufudzi kunze kwake Jesu. So wakaimba akati hakuna zita seraJesu, hakuna rimwe rakadaro. nemangwanani ano vana vamwari ndiri kukunanzva tsoka nemangwanani ano nemambakwedzano madzimai aya takanga tisingatenderwe kana kumira takanga tisingatenderwe kana kutaura shoko kune madzimai angondifadza ndafadzwa namariya magadalena anorangarira jesu ndiye vesemuka wakazodza jesu namafuta unoti endei kubwiro ndiri kumuona achinzunzutira nemambakwedza, vamwe vakarara vakapfigirwa mukati medzimba vakazara nekutya, kunyange navadzidzi vakanga vava kutya, vakanga vakazvipfigira mudzimba, vamwe vadzokera kunoraura hove. But kuna Maria Magadalena unoti endai kubwiro handei kubwiro ndianiko ungati kungurutsira ava vanoda kutsvagwa jesu vanoda kutsvagwa inguva yokutsvaga jesu endei kubwiro tinobvobvisirwa naniko dombo iri tinoona hedu endei namafuta madzimai vasvika vanotenderera vari pabwiro vanotaurwa navo kuti wamuri kutsvaga haachipo wamuka aa vana vamwari endei kuna jesu akamuka madzitateguru edu akafa ukarifukunura guva unoona marangwanda emabhonzo kana ndoreva rajesu Ndinoreva raJesu risina kusara marangwanda. Ndinoreva raJesu wakamuka. Ndozita randiri kutaura rine simba pamusoro pezvinhu zvose. Vana vaMwari, ngatigonei kumira panzvimbo dzedu tisingatyi. Takaitwa vadyi venhaka, takadiwa kwazvo naMwari, vakatipa ruregerero rwunoramba rwuripo Mwari havanyadzisi shoko ravo. Kana vakaramba kurwutambira rwaJesu, then kavava vakonduli varega kuita zvavakatenderana pekutanga vachisika munhu nomufananidzo wavo vachisika munhu wavakadisisa ah ndiri kukunanzva tsoka manheru ano ndiri kukunanzva tsoka nemangwanani ano ndiri kukunanzva tsoka kuti kana dambudziko rasvika tinoenda naro kupi kana nhamo yasvika mukati memba ndiyani waunotanga kuudza usati waenda kuchipatara wadii wadana kwaari iye une zita rine simba iye ane zita rinorapa zvisvozvo kunetseka kwemwana zvichida une mwana ari kunetsa ndiri kuti nemangwanani ano nemuzita rajesu kunetsa kwemwana kwapera ndiri kudeclare kunetsa kwemwana ngakupere in the name of jesus christ zvichida hauna peace hauna zororo ndiri kudeclare zororo in jesus mighty name ndoda kutendai ndoda kutendai jesu ndoda kutenda ichikuriri chedenga ndiri kukuudza jesu wandakawana ndiri kukuudza jesu anondiitira zvikuru ndiri kukuudza jesu anondiitira minana hakuna kumwe kwatingaiwana tinoiwana kubva kuna jesu zvese zvatinoda zviriko kuna jesu nekuti hapana zita serajesu rega kutambudzika inguva yekutsvaga jesu yes kune coronavirus yazezesa ah, ah, anongove neansa he is the only one our god ane ansa pamusoro pechirwere ichi haakundikani akayeva zvake saasiri kuzviona saasiri kutinzwira tsitsi nyamba une nature yetsitsi haana necha yokutivenga ane necha yakazara netsitsi haafi akarega kuda munhu kana achiona munhu anozviona saka mwari vane sungwa dziri dzese ndiri kukunanzva tsoka mwana wamwari ndiri kuti jesu watakapiwa akatifira pamuchinjikwa akabvarura norugwaro rwakanga rwuchipikisana nesu akagurovera pamuchinjikwa saka pamuchinjikwa isimba kune vanotenda vanotenda vese vanoona riri simba vanotenda vese vanoona kuti pamuchinjikwa pane healing Vanotenda vese vanoona kuti pamuchinjikwa pane rugare. Vanotenda vose vanoona kuti pamuchinjikwa pane prosperity. Vanotenda vose vanoona kuti kana nda, ndatarisa muchinjikwa ndawo, ndaona ropa, ndaona, ndaona upenyu, ndaona chingwa choupenyu, ndaona, ndaona nzira, ndaona, ndaona kurarama zvamazviro kwazvo. Pamuchinjikwa ndo patinofanira kutarisa. vana vamwari haisi nguva yekucheuka cheuka vana vamwari haisi nguva yekutsvaga vamwe vanhu inguva yekutsvaga jesu izvezvi izvi tikanyatsodzokera pamberi pamwari tese tese nemwoyo unorevesa zviro kwazvo coronavirus mwari vanongoimisa nokuti ndimwari vane hanya ndimwari vane rudo ndimwari vanotigonera havafi vakatirasisa mwari havashanduki and he is not a man god is not a man kuti chavanoreva havangachiitie ndimwari vanozadzisa shoko ravo zvino ndiri kukunanzva tsoka nemangwanani ano nemamba kwedza ano chirege kuramba uchidemba madzimai akademba zviro kwazvo vasati vasvika pagwiro vasvika pabwiro ndivo vakave madzimai ekutanga kuti wamuka vakatizarurirawo nzira iyesu vana pastor ticharwa nemi vana mai chiinzi takanga tisiri vakodzeri vokutaura vhangeri nokuda kwaana magadalena vakauya vorishumira vakati peter aiwa haako wamuka wati endei gareriya handei tinosangana naye handei tinosangana naye ndati mwana wamwari inguva yekusangana najesu kana wasangana najesu haurambi wakadaro vakasangana naye vakashandurwa vakasangana naye vakaporeswa vakasangana naye vakadhirivhiwa vakasangana naye vakasara vavapfumi vakasangana najesu vakapfuma pamweya mwana wamwari mangwanani ano mangwanani ano mangwanani akanaka mangwanani ano ngatishingairei vadikani kuti tigopfuma pamweya ngatishingairei vadikani kuti tigove vakundi nezuva rokuguma tikaona masita akanyorwa mubhuku yeupenyu tobvunzana makakunda sei toti takakunda neropa nokuti vakaonekwa vakagara pachigaro vazhinji vatipa rumbidzo zvikanzi ndovaya vakakurira nyika inoda kukurirwa nyika inoda kukundwa wakapiwa simba wakapiwa authority uri mwana wamwari mudyi wenhaka chaiye chaiye pamwe chete nakristu yasara nguva yekuti umugamuchire Pauro pane pamwe paanozomboti handisati ndachibata. Ndinovavarira kuti ndichibate icho Ishe Jesu chaakambondigamuchidza. Vavarira mwana waMwari, tsungirira mwana waMwari, gomera uri muna Jesu wako. Mwari havakurasise, Mwari havakusiye uri wega, havatenderi kuti utambudzike uri wega. tinaro zita pamusoro pemazita ose muchinjiko wakatipa zita randinoti kana ndasimudza ruoko ndikati nemuzita rajesu nemadhimoni anohumana kwedu kuno kuafrica ndangomira pamberi ndikadeclare chandadeclare ndikati aa Vese vano, vanhu vakasungwa nemweya yamadzinza, vese vakasungwa nemweya yerima, vese vanotambudzwa. Unoona madhimoni achiwira pasi. A, nokuti mune simba muzita iri. Mune simba rine authority. Mune simba kunyange nanhasi. ndiri kukurudzira iwe mwana wamwari yasvika nguva yekunamata yasvika nguva yekushandisa zita wakatipa zita akati chese chamunokumbira muzita rangu baba vangu vari kudenga vachakupai kuti vagokudzwa naizvozvo ndizvo muzita rajesu tinokumbirira varwere vachiporeswa muzita rajesu tinokumbira zvose zvatinoda tichizvipiwa apedza izvozvo jesu unotoneta ropa unoti iri ropa rangu achi, achi kuna matthew chapter 26 sarai muchi muchigamuchira mukombe uyu muchirangarira kuti kristu wakatifira tinofanira kurangarira chakabatwa pamuchinjikwa pakapedzwa basa hakuna zvakasaririra zvese zvakapedzwa nokuti unoti it is finished apedza kudaro anoti ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu budikani mwana wamwari zvese zvapera chiisawo mweya wako mumaoko amwari kuti pakurarama kuno ugorarama uri muna mwari chiisawo mwana wako ari kukushumburudza mumaoko amwari kuti pakurarama kwemwana agowana rubatsiro nokuti muna mwari ndiko kune upenyu hakuna njaitsoka vana vamwari ndisina mazhinji ndisina nguva yakareba ndoda kungokutendai ndichingokuzivisai kuti akarovererwa pamwe chete nezvidariko zvedu akadzima rugwaro pane rechirungu rinoti he cancelled the case macharges ndokubva panzi discharge by order kwatiri iwe neni zvataifanira kutongwa nazvo zvaifanira kutiuraya zvakabviswa akazvitakura akarwadziwa iye akaitwa chakatukwa vakamuisa muguva vachiti zvapera havana kuti havana kuziva kuti aiwa Aiva ava kuvimbisa, Ndinomuka nezuva retatu. So zuva ranhasi izuva rorumuko. Chese changa chakafa muhupenyu hwako ndiri kudeclare, ndiri kudeclare the same spirit yakamutsa Jesu Kristu kuvakafa dai ingamutsa chakafa mulife. Ringave business, ndiri kudeclare kana ranga rafa ndadeclare spirit yakamutsa jesu kuvakafa not the same spirit yandiri kuti ngarimuke business raise up raise up raise up and walk raise up and walk rega kuramba wakarara wamuka wamuka jesu wamuka wamuka zvirokwazvo wamuka newe wamuka neupenyu hwako wamuka nevabereki vako wamuka nevana vako wamuka nezvese zvako chodiwa kutenda basa rakabatwa pamuchinjikwa dai mwari werugare dai mwari wenyasha vakuitirai zvakanaka dai mwari werugare dai mwari wenyasha vatisundumidza Taenda pane imwe level mukutenda Mwari. Ndoda kungokutendai vadikani, ndoda kungokutendai vana vaMwari. Tarangarirai chinhu ichi, takapiwa simba, takapiwa authority, takapiwa board, takapiwa ropa, takatenderwa kuti timire semaambassadors kumiririra Baba, kumiririra Baba vari kudenga, kumiririra Mambo, nokuti Jehovha vasi great vakatendera kushanda nesu. Saka ngatishandei kana uchiripo tirege kuabusa mukana nokuti tikaabusa mukana tinozodemba pamberi apo mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei regai ndinamati ndoda kunamata newe ndoda kunamata newe mangwanani ano zvipe kuna mwari nemangwanani ano ndiri kukunanzva tsoka mwana wamwari pane zvauri mm. kuti zvanyanya pane zvauri kuti izvi zvanyanya pane zvauri kuti izvi hazvichagoneki pane zvauri kuti haa chero zvazvaita pane confusion iri mauri pane kusagutsikana kuri mauri pane fiye iri mauri ndoda kunamata newe mangwanani ano tifiye iyoyo ipere madhautsi iwayo agopera zvese zvauri kuti hazviite zvigoita nokuti wandinoziva ndijesu ndiye ane anza he is the same yesterday today and forever kana akazviitira vana botoromiyo kana akazviitira vana magadhareno vatachitaura kana akazviitira vana razaro vakanga dzava hone mumakuva angatadza nei kwatiri angatadza nei kwatiri aa ah, ah, haafe akatadza haafe akaramba anotida twakadaro anotida takadaro simudza maoko ako uri pauri ipapo kuti ndinouya noupenyu hwangu ndinouya noupenyu hwangu mangwanani ano ndiri kuuya sezvandiri baba munoziva pandiri nekona yandiri nekugomera kwandiinako nokuchema kwandiinako munoziva minamato yangu ndasvika pakuneta ndakatsanya zvakaramba ndakakwira makomo zvakaramba but today ndiri kupema fevha yedenga today ndiri kupema fevha yeropa kwauri today ndiri kupema fevha yomuchinjikwa kwauri today ndiri rombe riri pamberi pamwari ndiri kushingairirawo iwe ndoda kunamata newe ndodawo kunamata newe zvichida murume chaiye haachina rudo newe ndiri kutaura pisi kani haachina hanya newe ndiri kuti nezita rajesu kubvawo pazuva rinonzi nhasi mwari vatinoshumira ndimwari vanonzwa ndimwari vane mhinduro vanozviita kuti tigovarumbidza tigovakudza tinamati mwari samasimba baba vaishe wedu jesu kristu ndinokutendai mwari ndinokutendai jehovha ndinokutendai imi vachira zvamauya iyemi munoti kana makatarisa munhu munomudisisa zviro kwazvo hamuna baba pamakamboti tuka hamuna baba pamakamboti ramwa hamuna baba pamakamboti wanetsa hamuna baba pamakati zvako zvanyanya muri Jehovha zvoshamisa Father in the name of Jesus Christ Baba ndiri kudeclare simba rechikuriri simba ramweya mutsvene ribate kuno mumwe nomumwe pamaareas ose jehovha handingazivi raramo yevana venyu handisi kuziva zvinovashungurudza handisi kuziva zvinovatambudza vamwe vari kurwara panyama vamwe vari kurwara pamweya but my god my god jesu vanodaro motisiireiko mwari baba ndinodaro kwamuri mangwanani ano musatisiya tiri toga changamire mukatisiya tinoparana ndiri kunyengetera nevana venyu ndiri kunyengetera nevana vamwari ndiri kuti nemangwanani ano nemangwanani ano nemangwanani ano tinodaidza anonzwa nemangwanani ano tinotsvaka kurapwa anotirapa nemangwanani ano tikutsvaga dzikinuro inotidzikinura nemangwanani ano pane macases kune maalters kune macovenants eropa rehuku eropa rembudzi vanoteketera nemazita edu kunyange uri kunze kwenyika kana vateketera nezita zvinobata nhai regai ndiparadze all altars zvese zvingashandiswe nadevhori nokuti shoko ramwari rinoti hapana chombo chichagadzirwa nowakaipa chingarwisa chikabudirira mangwanani ano ndadeclare kukunda ndadeclare kukunda ndadeclare peace mudzimba dzisina peace ndadeclare ku, kupora muvanhu vari kurwara ndadeclare baba wokudenga kukuonai patsva kukuzivai patsva kukuraramirai mipatsva kurarama sechisikwa chitsva baba makanaka baba makatendeka tiyanzvei mwari tiyanzvei baba mukatiyanzva zvinotidakira sembwanana dzinononga mupfumbwe pasi petafura tirangarirei jesu tirangarirei baba mukati menguva yakatinakira kudai nguva yeeaster yatinoserebreta tinoserebreta pentekosti mwari tinoserebreta kuti titakurewo muchinjikwa titakure baba wamasimba ose muchinjikwa tichitevera jesu nomwoyo unorevesa nokuti ndiye chingwa chingwa choupenyu jesu ndiye nzira yokuinda kudenga jesu chaita chiedza muraramo yedu jesu waita mubatsiri ndiye ari pedyo nesu tinokunamatani mazvita mweya mucheni mazvita baba pihwai mbiri isu tiderere imi muchisimudzirwa baba ndanamata nevana venyu ndinoziva kuti mumwe nomumwe achagamuchira mhinduro baba ndichinamatira kunyange nevazodziwa mwari kuti kana tamira pamberi penyu mwari tigoneseiwo baba kutaura izwi ringabatsira umwe munhu tiitirei nyasha mutirangarire sokutidaidza kwamakaita baba wangu nemuzita rajesu cherechedzai vose vari pabasa cherechedzai vese baba ndinokumikidza mhuri yose yakaita kuti purogiramu iyi ibudirire ngavaitirwe zvakanaka ngavaropafadzwe ngavagamuchire zvikuru baba mwari wangu ishe wangu tinodzosera mbiri kwamuri nokuti munotigonera iyemi jehovha alfa and omega kana mazarura hapana ungapfika tizarurirai vana venyu mikana yanga yapfigwa nokuvharwa nowakaipa zarurai baba zarurai kana munogona kuzarura nzira mugwenga munodonhedza mana nezviuta vakanonga vakadya vakaguta zvikuru sei mugotidzivirira muchirwere checoronavirus murambe muchitipa mazano mwari murambe muchitipa mazano baba upenyu hwedu huri mumaoko enyu takunamatai takutendai mazvita jesu tokundirangarira mazvita mweya muchena ndataurawo shoko iri kuvana vedu hatizivani asi pamweya tazivana apa neimwe nguva tichasangana tichibvunzana muri kukunda sei muri kuzvifambisa sei toti aiwa nokuda kwajesu wakaerera ropa pamuchinjikwa pachikomo rakaerera ropa pakanga pasina mumwe asi jesu bedzi akabvarura rugwaro he cancelled he cancelled the case tikaitwa discharge by order zvokunamatai ndakutendai muzita renyu mwari baba remwanakomana mira mweya muchena tichiti aleluya amen Jesus.